Te nuinga o taku whakaaro mō tēnei wāhi, he aroha au ki, ki ngā mātua tūpuna o mua. Nā, me i waihotia rātou te whenua nei, kei ō rātou tamariki mokopuna. Te maha hoki o ngā tohu o ngāku mātua tūpuna. Ko te moana te me nui riri. Because ka haere nge te hei i te tiki kai moana, ka haere ki runga i nga kohatu na ka huri to ratou tuara i te te moana. A, ia, tena taku korero ki ngaku mokopuna, kaua koutou e haere ki te huri to toutou tuara ki te moana. Haere mai e te whanau, haere mai ki te kai. Ka haere ratou ki te ngahere. Taku korero kei ia ki a ratou, haere ki a Tupato. E te Atua, whakapānga e ngā kai. Me karakia koutou. Tēnā te mea nui, he karakia. O te ora ake ake ake. Amene. Amene. Ko Whehimati e te maunga, ko Kiritehere te awa, ko Mirumiru me Te Herenga i te aroha toku tupuna whare. Aku tupuna ko Hohaia rao ko Ripeka Hikueia. Taka mai ki tō taku tūpuna tuarua, ko Tahirao Komete, ngā tokorana he ngā mātua o taku matua a Hōri. I mārena a Hōri ki a Tākirau, Nellie, te hau, ā, ka puta mai ko au. Te Teherangi, ka puta mai he tūpāpaku i runga i te moana i tēnei taha. Ko Mati. Nē, te tangata nei e wrapped up i ngā seaweed. Kei raro nāna. Ka pātai ngētehi o rātou, He aha te tikanga o tēnā tūpāpaku e horo ai, i horo ai i konei? Ā, aua! Ā, ka tari te whiriwhiri haere o rātou kōrero i waenganui i a rātou, ā, ka Tī mai tētehi o ngā kaumātua o te rā wā, Te Herenga! He aha te herenga? Pātai Ngete. He aha tō tikanga i tō kōrero te herenga? Te, te tangata i kōrero te herenga, tana, ngana whakaaro ko te mea i puta mai ki runga te, te oneone ki raro nina, Na, ko Herenga i te tied up in seaweed. Tēnā tana kōrero mō te, te herenga. Anyhow, they took them a while, but then somebody came up and turned and said to them, Tana kiri! When they asked tana kiri, um, more or less they were asking whether he wahine, he, he tāne kē,

Ko Kiri te here ne? Na, ko Kiri te here te ingoa na tena te ingoa naine mai no i tera wa naine ko Kiri te here. Ka timata au ki te awa i Marakopa ka hoki mai pene. He kohatu kei waho nina te ingoa tena kohatu ko te Puraho. Ā, ka haere mai, haere mai anō, tae mai ki Waipāua, ka peke mai ki runga i te whenua nāna. Ka haere mai koe i runga i ngā kōhatu, ka puta mai ki konīna, kei konā he awa, he te rua o te ata. He toru, he whā pea ngā rua nei. Kei konei tētehi, kei Hangatiki tētehi. Kei Te Waitere tētehi, ko tētehi kei Taumarunui, te taha o Taumarunui. Ētehi wāhi, kī tonu te wāhi nei, ki te ika. Engētehi wāhi, karekau ana. Engari karekau ana he wai. And tō rātou kōrero, fresh water i roto i tēnā wai, and the same with the others. But when the tide goes, comes in, it goes right up over the top of it, nā he wai tote. Ka haere mai anō ki tēnei taha. Na, ko te taumata tena. And tena te wahi te kohi kutai. Kei raro nina te kohatu i noho a Ruruhi ki runga, te wahine na ki runga. Tana nohonga, ko ta te wai, te kohatu ka puta mai ki runga. Tana tutanga, ka kita ia and ko nga me Kaumātua o konei i te rawa. E mōhio ana rātou tēnei te wāhi i noho te wahine nā ki runga. Ko te wai nei tahi noa i tāti te puta i tana nohonga. Nē, ka haere a Ruruna kei te puta tonu te wai nei. Tina ka kohatu ki raro nei. Kei raro i runga i te oneone e tupu ana he harakeke. Nā te harakeke nei ka haere i ia, ka tātiti kerikeri haere i raro. Tana keringa i raro te harakeke nei ka puta anō he wai.

Kia pari te taina, ka haere mai, haere mai ki nga nina, kei raro nina ko te, te korero o au, te mimi o Ruapūtahanga. Ko nga ingoa o nga kohatu me nga points nina, ko Matepare, te me tuatahi. Tētehi ko te paretiti, ko te mohere ngētehi, tae atu ki runga nei nā, ko parinui, haere tika tonu ko te whakakapakapa, haere tika tonu ko te okarore, tae atu ki te puna i kaukau a Ruapūtahanga. Tērā wā tō tātou kāinga he ponga, tō tātou whare, tērā wā. Tō mātou ahi, ngā raiti, he Coleman, he candle, and taku tupuna i noho ia i taha o tana kōtiro, taku whaea, Mira Kakau. Tēnā tana mahi, te mera kakau. E te ata, ka maranga ia, ka haere ia ki te mera kakau, tana hokinga mai. Ka hoki mai ki te kāinga, ka hopu te hoiho. Pakana mai te hoiho i roto te kōneke, put the creamer can on it, ka hari mai au no te kāinga ki, ki Gonina, te whai atu ki te lorry truck e haere ana ki te factory o Torohanga i tērā wā. Tēnā te mahi o taku tupuna. Karekau ana he te waiwera o tērā wā. I tērā wā i noho mātou i tō mātou kāinga i tērā taha. E noho au me taku whaea me tana matua. Taku matua me ngētehi o ngā whanaunga o konei, i te rā wā ka haere rātou ki Nukuhākari ki te mahi. Karekau ana i mahi i konei. Tō rātou mahi he koti hipi, mahi tapahi mānuka, mahi taiapa, ngā mahi katoa. Ka haere rātou te rā horoi, ka hoki mai te Friday o te rā wiki. Hoki mai ki te kāinga ki tō rātou whānau. Ko au, ka haere au ki te kura, te rawa au, te maha hoki o ngā whānau i konei, i roto i tēnei wāhi. He whitu pea ngā tamariki me ahau, ka haere i runga i te huarahi up the paddock, tō tātou kura i Kiritihere. Te maha hoki o mātou i te kura nei, ka hoki mai ki te kāinga, ka haere tātou i waenganui i a tātou te kori haere te mahi hara. Tuturu he haututu. Tērā wā, te nuinga o tātou, o mātou ngā tamariki, e ōki te kere ka haere mai ki raro nei nā, ka haere ki te kaukau, te moana, rere hōiho, all that sort of thing. Ko te reo Pākehā kē, ko tērā wā, you weren't allowed to talk, well, ki te kura, you weren't allowed to. To speak te reo Māori. Mm. Mutunga taku kura i konei, ka haere au ki te kura i Taranaki. I stayed on for two years i Taranaki. And taku mahi ngā tau rua Nursing. Kāre au ki te mahi a nēhi i te Taranaki Base Hospital. He rua ngā tau i kona, ka hoki mai au ki te kāinga. Ko taku hokinga mai ki te kāinga i taku mārena, nā, ka tātiti puta mai anō te, te reo, āe. To the point that taku whaea, my mother-in-law, tūturu he, he reo Māori tēnā. E, nō konā, ka tātiti puta mai tōku reo, tana kōrero ki au, e pai ana. Taku hokinga mai i Taranaki ka haere au ki te hōipera i Te Koiti. E rua ngā tau i kona i mahi nurse aiding. Taku hokinga mai ki te kāinga, tēnā te taime i I made up with my tāne i konei, i Morokopaki. He was a very kind sort of a person, gentle and ngana mahi was...

He mārena, he ara, hai, tēnā tana ahu te mahi i waenganui i ngā kaumātua. Tēnei wāhi nō taku matua. Tērā wā, it was about four or five of them, kei te ora tonu, brothers and sisters. Anyhow, they had a meeting i roto i tō rātou. Komiti, they decided me whakaputa mai tēnei wāhi from out of their big block of land. So they took this whole piece out. There's 10 acres in here. Different ones asked, why did you take it out? And they said, well, he wāhi mō ngā tamariki mokopuna. Ka hoki mai mātou ki kōnei ki te clean haere, he rūpeni katoa, he Rakaperi katoa i roto i konei. Ka mahi ia, ka mahi ia, tenei te ahu ina nei. Because there was 10 brothers and sisters there, he, they were entitled to an acre each.

Tō mātou whare i konā, te mutunga o te mahi o tērā whare, ka haere mai tētahi o ngā tohunga nei i konei. Because he was looking at these lots, and I said, oh, this TV crew. Yes. And then going into my school, I said, Kei ana mātou i roto te whare nei, e ka pātai i ngete, he aha te ingoa o tō whare? Nā, aua, homai he ingoa. Te te o ngā kaumātua ngā whaea, aho mai he ingoa, kaua e pātai ki a mātou.

Ko tā Rita pātai anō, he aha te tikanga o te kōrero o te herenga i te aroha? Hei ka kī mai te, te tangata nei. Well, he aha te herenga? Ai, ko tā Tite pēnei, haere. Ah, ngētehi, ah, moe o rātou he aha te herenga? Te aroha.

He rawa, āe, he rawa kē. Ka hoki mai nānei te nuinga o taku whakaaro mō tēnei wāhi, he aroha au ki ngā mātua tūpuna o mua, ngā mea i waihotia rātou te whenua nei kei ō rātou tamariki mokopuna. Tērā wā te nuinga o ngā whānau o tērā wā i konei. Ka haere ki te moana ki te tiki kai, ka hoki mai, ka haere ki te hari i ngētehi kai, ngētehi o rātou kai ki tērā whare, tērā whare, haere same when they go hunting, pig hunting in the bush, a ka hopu mai he poaka, a ka haere mai ki te kāinga, ka mahia, ka haere ki tērā whare, haere ki tērā whare. Te rau a tō rātou mahi kūmara, uh, he pārekereke. And that was why te mahi, te, te pai, te tupu o ngā kūmara nei. Ka mahi pārekereke i roto tō rātou kāri, ka wahiotia, ka tupu mai, te kai, ka haere ki te tō haere i roto tō rātou puke. Āe. Te pai hoki o ngā kūmara me ngā rīwai o te rāwā. Ka ringi mai he tētehi o ngā. Environmental, Pākehā, E haere mai ana au ki te kite a koe. He aha ai? Ko au tēnā, e pātai ana he aha ai? E haere mai ana mātou ki te titiro ki te, ngā onepū. Tana taenga mai ka haere mātou ki te hiko e haere i runga i te onepū. Te mutunga o tō mātou hiko e haere nei ka kōrero mai te Pākehā nei ki au. Ka hoki au ki te tāone, ka ringi atu au ki a koe te rā e wātea ana, te haria mai ngā rākau mō koe te tō haere i runga i te onepū. Kia ora ko au tena. Kia ora mo tena. A ka haere. Tana hokinga mai, ko nga rakau Tainui, nga rakau e korero ana rau ki a koutou. Ka patai au kia, he aha ngenei rakau? He rapihi, he said. I said, well, hari mai ana koe i ngo rapihi ki konei mo te aha? He said, I know they got a name but he Rapihi. Ka putu mai te ringi o tana ho i Poneke. Nora, ae. E ki mai a taku hoa a Jim Dunn. He Rapihi, ae. Ehara i te rāpihi. I said, he aha e? Ko te rākau nei, ko Tainui. I said, te aha? He said, ai, tēnā te ingoa o te rākau. I said, kei whea koe? I Pōneke. He aha tō mahi i konei? Scientist. Tana hokinga i roto the archives. Ka kite nga haerenga mai o nga poti te Tainui ki nei. Na ka kite koe nga history o ratou, to ratou haerenga mai ki kono, to ratou haringa mai aha ra to ratou.

Te wā e noho ana au ki konei, taku whakatupuranga, te ingoa o te rorina from the junction down to here ko Te Whakahau. Ko tēnā ingoa, he ingoa nō Te Awanīna e rererere haere ana i tēnei taha, e hoki ana ki Murinīna. He awa me te rori, ko Te Whakahau. Tēnā te ingoa. Taku hokinga mai ka kite ko change anō te ingoa, ko Te Kiri Te Here Beach Road. Nāi nei ko Soundies Road. Two, three times now I've been into the um, council to pātai ki a rātou. Me whakahokia mai te ingoa tūturu o tēnā rori, ko te whakahau. Oh, we haven't got it on, on um, record. I said, ko tēnā te ingoa tūturu. I said, I was brought up there, and that's what the name was from the beginning. Right down from there to the bridge. Kei konina, up this way, ko te Soundie Road.

Te maha hoki o ngā tohu o ngā mātua tūpuna. Ka haere mātou i tērā wāhi. Ka kite koe i tēnei? Āe. E mōhio ana koe he aha tēnā? Kāo. Kōrero mai. Āe, ka kōrero mai.

Ka haere ki runga i ngā kōhautuna, ka huri tō rātou tuara i te mona. Ā, i a, tēnā taku kōrero ki ngāku mokopuna, kaua koutou e haere ki te huri i tō koutou tuara ki te moana. Me titiro koutou i muri. Oh, āe, āe. I said, one day.

Engari ko ngā tamariki, ngā me tāne nei i hoki mai ki te mātou taha ki te tiaki i a mātou. Taku tamaiti i hoki mai ki te tiaki i ahau. Kī tonu te tangata, kī tonu te whānau, te nuinga o te whānau ka hoki mai he rangatahi katoa. Ko ngā mea kaumātua, they miss the power, they miss the wifi, āe. But ko ngā tamariki kē ngā me. Ka hoki mai ki konei. Haere mai e te whānau, haere mai ki te kai. Kia periperi mai, kia tere. Kare kau ana he mahi ināi nei. He wahine noho whakatā ināi nei. Pirangi nāu ki te haere ki te mau haere te te lawn, kāo, kaua koe e raweke. Pirangi e te haere ki te mahi tēnei, kāo, kaua koe e haere konā.

Hoki mai. Kei konei te kāinga. E mōhio ana rātou, kei konei te whenua mō tēnā take. Ngā tamariki, ngā mokopuna, me hoki mai ki te kāinga, ka noho. Āe. O te ora ake, ake ake. Āmine. Āmine.
Taku kōrero ki a rātou, te mea tuatahi me tūpato. Kia tūpato tō koutou haerenga. Wherever you go, kia tūpato. And um, me karakia koutou. Tēnā te mea nui, he karakia. Oh, āe nē, āe.